السلام علیکم دوستو کیا حال والن ٹھیکی وے خوشی وے خرمی وے وسدے رستے پے وے میں اج دوستاں دے نال اپنے شیڈول تو ہٹ کے مخاطب ہاں کیونکہ میݙے پروگرام دا جیڑھا باقاعدہ ݙینہہ ہن او ہے سوار بدھ تے ہفتہ لیکن اڄ میں تساں دوستاں دے نال دوبارہ مخاطب ہاں تے میں اپݨا تہاکوں واٹس ایپ دا نمبر لکھویندا پیاں تساں ساݙے نال لائیو کال دے وچ وی شامل تھی سڳدے ہیوے اگر تساں ساݙے نال لائیو مخاطب تھیوݨا چاہو تاں میں پہلے کمنٹس دے تلے

اسی زیرو ترے سو تیتی اسی اٹھتالی ڈو سو ترتالی اے اے سی میرا واٹس ایپ دا نمبر سی تساں دوست ایندو تے میں نال گال مہاڑ کر سکتے وے اگر کوئی دوست شامل پروگرام تھیونا چاہوے تاں او شامل پروگرام تھی سکتا ہے سر نال گال مہاڑ بھی کر سکتا ہے تے کریندے ہیں سئیں استاد و شعرا سئیں میں ہک سیکنڈ صرف میں جسٹ نا ایویں ہک دوجی وال دوتے جسٹ شیئر کر گنا بس ہن پروگرام بالکل باقاعدہ ریڈی تھی گئے سئیں دوستاں دے پروگرام آونے میسج آونے شروع تھی گئے سئیں غلام مصطفیٰ رائی صاحب پروگرام وچ لنگ گئے سئیں اساں سئیں سنگتیاں واسطے ایک نواں ودارہ کیتا ہے کہ اساں نال واٹس ایپ نمبر ڈے چھوڑا ہے کہ جیڑا کہ پہلے کمنٹس دے وچ موجود ہے اگر کوئی دوست سارے نال گال مہاڑ کرنا چاہوے تاں او ایں واٹس ایپ نمبر دے تے سارے نال رابطہ کر سکدے سیں تے شروع کریندے ہیں باقاعدہ پروگرام تے چودھار میڈے ظلم دی بھا ہے یا کیا ہے ملک اسحاق کھرل صاحب پروگرام اچ لنگ گئن، سیم حیدر صاحب کہہ رہے کہ عوام شاید تہاڈے کولوں کوئی پرابلم ہووے، ٹرانسمیشن از ان سٹیبل ڈیو ٹو ویک نیٹ ورک کنیکشن، تھوڑا جیہا نیٹ ورک تھیندی پئی لیکن ول وی میں اپنے طور دے اتے پوری کوشش کریندا پیاں۔ انہاں دے لاشیں دی سوا ہے، ٻیا کیا ہے۔ ڈیکھدا ہیں اسمان دی کھول کے کھڑکی کیا ڈیکھدا ہیں اسمان دی کھول کے کھڑکی تے تیں سمجھے ساڈے گھر کوئی تارا پیا لاند ہے تیں سمجھے ساڈے گھر کوئی تارا پیا لاند ہے ہنجوں دے چراغیں دا اشا ہے بیا کیا ہے اگو آدن سئیں کہ کیوں ڈر گئیں ساڈی ہنج دے دبکار کو سن کے کیوں ڈر گئیں میڈی ہنج دے دبکار کوں سن کے ساون جو ہے دریا کوں وی ڈھا ہے بیا کیا ہے اگوں استاد صاحب ہونی آدھن کے بیو پڈڑا پیو بڈڑا جوان پتریں کنے خوف زدہ ہے اے قرب قیامت دی ہوا ہے بیا کیا ہے تے اگوں استاد صاحب ہونی آدھن کے کل رات میں عرش دے سائے تے کھڑا ہم ناشاد میکوں ماء دی دعا ہے بیا کیا ہے اے سالم حیدر صاحب پروگرام اچ لنگ ہن آدھے ابھی صحیح ہے زید حسین آدھا پے ماشاءاللہ مدثر حسین آدھا پے مدثر جگوال صاحب سئیں اگر کوئی دوست ساڈے نال گال مہاڑ کرنا چاہوے تاں او اساں واٹس ایپ دا نمبر پہلے میں کمنٹس دے وچ لکھ ڈتا ہے زیرو ترے سو تیتری اسی اٹھتالی ڈو سو ترتالی او واٹس ایپ تے کال کر کے تے آپ سارے نال گال مہاڑ کر سکدے اور این پروگرام دے وچ او شامل تھی سکدے سی اساں تے ڈوہین دے اتے اساں اے تجربے وا نہ لگے تاں گال مہاڑ کریندے پہلے ہک جرنیل جڑے نہ سی او اپنی فوج کو نال لا کے ویندا پیا ہئی جنگ تے افریقہ دے ہک ملک دے وچوں اوندا گزر تھیے گال اتنی مزیدار ہے سنگر طارق کیسرانی صاحب ایاز سومرو صاحب سائیں کہ او فوج دا دستہ ہئی لنگھدیاں ہویاں رستے دے وچ او ہک علاقے چوں لنگھے تے جیڑھے ویلے اوں علاقے دے لوگاں نے ڈٹھے تاں بندے چائی ودے ہن نیزے، تلواریں، ڈھالیں، گھوڑے، گرز یعنی لڑائی دا پورا سامان چائی ودے ہن۔ ایہ بڑے حیران تھئے ایں انہاں کولوں پچھا کہ تساں کنتے ویندے پئے وے انہاں آکھے سئیں اساں جنگ کرن ویندے پئے ہیں ضیاء خان بلوچ چوک اعظم توں پروگرام وچ لنگ ہے میٹھا بھتریجہ ساڈا اساں ایک پروگرام دے وچ خوش آمدید آدے ہیں اچھا انہاں نے آکھا ہے کہ بھئی تساں کتھاں ویندے پئے وے انہاں آکھے سئیں اساں جنگ کرن ویندے پئے ہیں انہاں آکھے سئیں جنگ کیوں جی ہوندی ہے سئیں اوں آکھے سئیں بادشاہ دے نال جنگ ہے اڈو انہاں دی فوج ہوسی ایڈو ساڈی فوج ہوسی تے آمنے سامنے جنگ تھیسی لڑائی تھیسی خون خرابہ تھیسی کجھ ساڈے فوجی مر ویسن کجھ انہاں دے فوجی مر ویسن جیڑھے جنگجو ہوسن بہادر ہوسن او جت ویسن جیڑھے کمزور ہوسن او جیڑھے نا ہر ویسن اچھا جیڑھے ویلے انہاں ایہ گالھ سنڑی نہ سی انہاں نے بڑی حیرانگی نال آکھے کہ واقعی ہی تساں بندہ کوں مار ڈیسو انہاں آکھیا سئیں جیڑھے ویلے جنگ ہے جنگ دے وچ ہر چیز جائز ہے تاں اساں کیوں نہ مار ڈیسوں سئیں تاں اچھا انہاں آکھیا جی تساں بندے مار وی ڈیندے وے گالھ پہنچ گئی ہے اتھوں دے بادشاہ تے کہ بادشاہ سلامت ساری سرحد دے وچوں ہک قافلہ لنگھدا پئے او فوج گھدی ودن او نیزے تلواریں تے خنجر چائی ودن او ویندے پئن بھڑن بادشاہ وی بڑا حیران تھیا اوں آکھے یار عجیب مخلوق ہے جیڑی بندہ نال بھڑن ویندی پئی ہے تے چھڑاون والا وی کوئی کو نہیں محمد عرفان صاحب جندانی کݙائیں سخی رنگیلے دا قصہ سݨاؤ آچا سائیں ضرور سݨویسوں کہیں ویلے ہا بھرا خان میکوں سرائیکی دا ہلیں مکمل لٹریچر نئیں لبھدا پیا اگر کہیں کولوں کوئی سورس ہووے سرائیکی لٹریچر دا اچ شریف دے وچوں سݨیں لبھدے یا کوئی ایسا بک سینٹر ہووے جیڑھا کہیں دوست دے نالج اچ ہووے جتھاں پراݨے لوک قصے یا پراݨی ثقافت دیاں کوئی چیزاں ملن تاں اساں او گھنݨ واسطے تیار ہیں۔ سردار اویس بشیر خان سیہڑ ساݙے ریگولر ویور ہن تاں او سارے بھراواں کوں سلام آہدے پئن سئیں۔ اساں تساں سارے بھراواں کوں سردار اویس بشیر خان سیہڑ صاحب دا محبتاں بھرا سلام پیش کریندے ہیں تے انہاں دا پیغام ہے وسدے رہو آباد رہو تے انشاءاللہ کجھ نہ تھیوے۔ سائیں سردار صاحب تہاڈی ذرا نوازی ہے کہ انہاں ڈینہاں دے وچ خاص طور تے جیڑھے ویلے الیکشن دے ڈینہہ ہن تے تساں بہوں زیادہ مصروف ہیوے تساں اپنی مصروفیت وچوں ٹائم کڈھ کے بندہ ناچیز دا پروگرام ڈیندے وے۔ ڈی ہمیشہ ہن ایندی ہوندی ہے جیڑھے میدان وچ کھڑے رہندن تساں میدان وچ ڈٹ کے کھڑے رہیوے تے انشاءاللہ کامیابی تہاڈی ہی ہوسی۔ اچھا مارکا۔ جیڑھے ویلے بادشاہ دے سامنے ایں جرنیل کوں پیش کیتا گیا تاں جرنیل نے آکھا پچھا جرنیل کولوں بادشاہ نے کہ تساں واقع ہی جنگ تے ویندے پے وے ہوں اگے سے ایندے کوئی شک والی گل انصاف کون کرے سی یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسی دنیا ہے

ہک بندے نے آکھیا ہے کہ میں زمین گھدی ہے ایں بھائی کولوں تے ایں بھائی نے میرے کو پیمنٹ کر چھوڑی ہے اج جڑے ویلے میں حل واون واسطے گیا تو وچوں ہک خزانہ نکلے تا خزانہ چونکہ میرا نہیں میں زمین گھدی ہے خزانہ ایندا ہے لہذا اے خزانہ اے گھنے جیڑھا بندہ زمین ویچن والا ہائی غلام مصطفی سائیں او آدا پے سائیں کہ میں زمین ویچ چھڑیے اوندے وچوں سونا نکلے چاندی نکلے ہیرے نکلن او ایندے ہن میں زمین دی پیسے گھن چکیاں تا لہذا میڈا این زمین نال کوئی سروکار کہیں بادشاہ ہݨ سوچیندا ٻیٹھا ہا تال فوڈ سیکرٹ دے چیف ایگزیکٹو ملک باقر سواگ سارے پروگرام وچ لنگ ہیں تے ساری سنگت کو سلام پیش کریندے پین ملک باقر سواگ دا ہک خوبصورت جیا چینل ہے تال فوڈ سیکرٹ دے ناں تے جیندے وچ دنیا جہان دے ہر قسمی کھانے پکاون دے طریقے ہیں خوبصورت ڈشاں بنڑیندا ہے مٹھا بھرا ہے ایندے چینل کو بھی ضرور ڈٹھا کرو گھندوں جداں جداں تہاڈا قصہ ضرور سن گھندوں سائیں وسدے رہو جیندے رہو خوش رہو اساں اے سرائیکی لوک ورثہ کٹھا ودے کریندے ہیں تے اساں ہکے پیج تے رکھی پئے سائیں کہیں سنگتی کولو کہیں ویلے ٹائم ہوے او سارے پیج تے آوے تے اپنی ماں بولی دے قصے سنے تے نال نال اپنا یعنی یعنی ایو جیڑا اساڈا ورثہ ہے پرانا میں مول گدی ہے خزانہ میڈا نہیں جیڑا بندہ زمین ویچی کھڑا ہا او آدھا ہے کہ میں زمین ویچ چھوڑی ہے لہذا ایندے وچوں جیڑی کش وی نکلے تا او ایندی ہے تا مطلب ہے کہ ہن جرنیل بڑا حیران ہئی اوں آکھے بھی ایندا فیصلہ کیویں تھیسی بادشاہ نے ڈوہاں کو آکھے کہ تھوڑیاں اولاداں ہن انہاں آکھیا سئیں بالکل خیر دا میڈا پوتر ہے جئیں زمین ویچی ہئی اوہ آکھیا میری خیر دی دھی ہے سئیں بادشاہ نے آکھیا کہ تساں ڈوہیں آپس وچ رشتے کرو چا اے جڑی جائیداد ہے جڑی وچوں خزانہ نکلے اے تساں اپنی اولاداں کو دے چھڑو بڑے خوش تھے لوگ کہ کمال دا فیصلہ کیتا بادشاہ بادشاہ مخاطب تھے اون جرنیل والے پاسے اوں جرنیل کولوں پچھیا کہ جنرل صاحب تساں اے ڈساؤ کہ اگر ایہو فیصلہ تھوڑے ملک اچ آ ونجے ہا تاں تساں اے فیصلہ کیویں کرو ہا تاں پہلی گال تے جرنیل صاحب نے آکھیا کہ ایہو جے فیصلے ساڈے کول نہیں آندے کیوں نہیں آندے کہ اگر او آون وی صحیح اگر کہیں کو خزانہ لپ ہوے تو او ڈسیسی نہ کہ میں کو تیری زمین جو خزانہ لبے اگر اوکوں او نہ ݙسے تے زمین ویچݨ آلے کوں پتہ لڳ ونڄے کہ ست کا مطلب کیا ہے سئیں ست دا مطلب اے ہے کہ کٹھے ٻہہ کے کہیں فیصلے کوں مکاوݨا ایکوں سرائیکی دے وچ ست آہدن سئیں پرہیں ست اے لفظ اے اے بیسیکلی جیڑھے ݙو فریق بھیڑے ودے ہوئن انہاں کوں آپس وچ ملاوݨ دا ناں ست اے۔ ستھ یا فلانا ستھ دا بندہ ہے یعنی گالھ مہاڑ آلا بندہ ہے ستھ توں مراد اے سئیں یعنی پرہ مکدی پئی ہووے یا ستھ مکدی پئی ہووے اے جیویں جیویں پنجی کلومیٹر دے بعد نا سئیں تھوڑا جیہا لہجہ چینج تھی ویندے اوویں آلی کار کتھائیں کو پرہ آدن کتھائیں کو پنچایت آدن کتھائیں کو ستھ آدن اے ستھ بیسیکلی ڈو بھیڑاں کو مناون دا ایک سورس ہے سئیں عمران صادق صاحب آدا پیا السلام علیکم فرینڈ ہاؤ آر یو آئی ایم فائن بالکل میں ٹھیک ہاں ویرا تساں ٹھیک ہی وے کوئی دوست اگر سارے نال گال مواڑ کرنا چاہتا ہے تو پہلے کمنٹس دے وچ اساں اپنا موبائل نمبر دے دیتا ہے تساں واٹس ایپ تے سارے نال گال مواڑ کر سکتے وے زیرو ترے سو تیتری اسی اٹھتالی دو سو ترتالی اے ہے سی ساڈا واٹس ایپ دا نمبر تساں پروگرام دے نال پروگرام دے وچ ساکوں کال کر کے پروگرام دے وچ شامل تھی سکدے ویسی اگر کوئی دوست پروگرام دے وچ شامل تھیونا چاہندا ہے کوئی گال مہاڑ کرنا چاہندا ہے کوئی گال پوچھنا چاہندا ہے کوئی فرمائش کرنا چاہندا ہے تاں او ضرور سارے نال یہ ہوتی ہے اچھا جڑے ویلے جرنیل صاحب نے یہ گال سنوائی کہ بھی پہلی گال تے سارے کو ساتھ آندھی نہیں اگر آ ونجے تاں رولے والی گال ہی کوئی کونی اساں ایہ کہیں کوں وی نہ ڈیوں گا۔ ایہ داخلہ دفتر تھی ونجا یعنی سرکار دے خزانے جمع تھی ونجا اور سرکار جتھاں مناسب سمجھیا اینکوں خرچ کرے۔ ایناں ڈوہاں دے وچوں کہیں کوں نہ ملیا۔ بادشاہ نے استغفار کیتی۔ انہاں آکھیا یار اتنی بڑی ناانصافی دے بعد کیا تہاڈے ملک دے وچ ڈینہہ نکلدا ہے؟ انہاں آکھیا سی کمال دی گالھ پئے کریندے ہوسیں ڈینہہ کتھاں نہیں نکلدا ڈینہہ تاں پوری دنیا تے نکلدا ہے سائیں تے ڈینہہ ابھردا ہے سائیں اچھا سائیں اچھا ہوں کہ ہک بئی گالھ دسو تھوڑے ملک تے بارش بھی تھیندی ہے سائیں انہاں آکھیا سائیں بڑے زور شور دیاں بارشاں تھیندیاں سارے کلو برسات دا ایک پورا سال موسم ہے اتنا زبردست ہے کہ بڑے زور دے مینہ تھیندن اوندے وچ ساون وچ مینہ تھیندن بدروں وچ مینہ تھیندن سارے کولوں اون بڑی حیرانگی نال پوچھا اون کہ یار آخری سوال دا جواب دے کیا تھوڑے ملک دے وچ چوپائے ہن یعنی اے جانور ہن مال مویشی ہن اون کہ سی اللہ دے دیتے مال مویشی بہوں ہن بکریاں بھیڑاں منجیں گویں بہوں ساری ہن پیاں اچھا ہوں کہ میکوں سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ وجہ تو وسیندی ہے ورنہ جے ملک تے انصاف ختم تھی ونجے اتھاں ایو جی کوئی شے نہیں تھیندی دوستو اے ایک چھوٹی جڑی گال آئی سبق اموز آئی جڑی کہ میں کرنا انتہائی ضروری سمجھدا ہاں میں اچھا آکھو تاں دو بجارتاں گھتاں چا جی میں کہ میں روٹین دے وچ پہلے بجارتاں گھتیاں دا رہنا کہ ناری استاد سنواری ناری دیاں ڈو ناساں ادھا بندہ کھاساں۔ اے سئیں اج دی ساڈی پہلی بجھارت سئیں کہ ناری استاد سنواری ناری دیاں ڈو ناساں ادھا بندہ کھاساں اے ساڈی اج دی پہلی بجھارت سئیں۔ السلام علیکم عباس بھائی کیا حال ہے ہک نظم ہے میں اپنا پتر پڑھاونڑاں ہے عاقب ستیانوی دی اگر ممکن ہووے تاں سنڑا ڈیسو شکریہ جاوید احمد شاکر صاحب۔ میں اج آلے پروگرام دے وچ اے نظم کائناں سنڑیساں۔ انشاءاللہ میں کوشش کریساں کہ جیڑا میڈا اگلا پروگرام ہوسی چھنچھن دی رات کوں نو وجے اون دے وچ میں تہاڈی اے ضرور فرمائش پوری کریساں۔ زاہدہ ملک صاحب ساڈی مٹھی بھینڑ ساڈے پروگرام وچ لنگ آئی اے۔ ساری سنگت کوں سلام پیش کریندی پئی اے۔ انہاں دے سلام قبول کرو۔ تے وعلیکم السلام ادی کوئی فرمائش ہووے کر سگدے ویسیں۔ میں اج سمجھ نئیں آئی بجھارت دی۔ اچھا بجھارتاں ولا گھتینداں کہ ناری استاد سواری ناری دیاں ڈو ناساں ادھا بندہ کھاساں اے ہے ساڈی اج دی پہلی بجھارت ناری استاد سواری ناری دیاں ڈو ناساں ادھا بندہ کھاساں اے ہے ساڈی اج دی پہلی بجھارت تے ڈوجھا بجھارت جیڑھی ہے سئیں کہ

تساں دوستاں کول گھتیاں وی چیزاں ہن انہاں نال میں تے تساں دوستاں دی نظر وچ پیش کرینا تاکہ اے میری ماں بولی دا جیڑا ترکہ ہے بہاول شیر بہاول شیر میرا ایک دوست محمد دلاور جی ادا پہ ماشاء اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام باول شیر وعلیکم السلام زاہدہ ملک صاحب آدھی ہے کہ اساں ونگاں چاہ تے تیرے شہر دے وچ ودے ہوکا لائے تساں کتھا وے کوئی گلی کوچہ نہیں چھوڑا در در کھڑکائے تساں کتھا وے اچھا بھیا تنزیلہ ہر کوں نظر آئے نوے نظر جو آئے تساں کتھا وے واہ واہ تے واہ واہ بہوں سوہنی سانجھ کیتی ہے ساڈی بھین زاہدہ ملک صاحبہ نے کہ او پروگرام دے وچ انہاں خوبصورت سانجھ کیتی ہے اگر کوئی دوست سارے نال لائیو گال مواڑ کرنا چاہتا ہے تاں اساں اپنا پہلے کمنٹس دے وچ ایک نمبر دیتا ہے زیرو ترے سو تیتری اسی اٹھتالی دو سو ترتالی اوندے تے ساکوں کال کر کے پروگرام اچ شامل تھی سگدے۔ محمد عاقب ادا پیا السلام علیکم سئیں وعلیکم السلام ڈیرہ سمیل خان ڈیرہ پھلاں دا سیرا مٹھا بھرا اے مٹھا سنگتی اے تے اے کیا لکھا وے سئیں سمجھ نی آئی سر۔ سندرے جو دیرے میں اسمعیل خان ہوں۔ سردار ذوالفقان سیہڑ آدھے سئیں ایں ویلے اساں ڈیرہ سمیل خانے سئیں۔ ڈیرے کوں ساڈے سلام ڈے ڈیوے۔ اے ڈیرہ پھلاں دا سیرا ہا جتھاں مخمور قلندری جئے لوگ راہندے ہوون۔ جتھاں سئیں جمشید ناصر جئے لوگ راہندے ہوون۔ جیڑھے آدھے بیٹھن کہ پروں پروں اشارے کروں۔ کوڑ سکھا گئیں مارے کروں ہائے ہائے ہائے۔ کمال دا شعر ہے سئیں جیندی بڑی ٹوکویں جیہی شاعری ہوندی ہے اے ندیم خان سعودی عرب توں تے ایں شہر دا بندہ تے سارے واسطے انتہائی محترم ہے سئیں سارے واسطے سرکار کولوں دعا ضرور کر چھوڑا ہے بہاول شیر بہاول شیر آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے بھائی جان میں رحیم یار خان سے ہوں۔ زاہدہ بھیݨ ساݙی آہدی ہے کہ میں رحیم یار خان توں ہاں۔ سائیں جتھوں جتھوں وی ساݙے کوں ݙیہدے پئے وے اساں سارے سنگتیاں دے ممنون و مشکور ہیں۔ ہکو کم کیتا کرو کہ ساݙے ایں پروگرام کوں ایہو کر چھوڑا کرو اپݨی وال تے شیئر کر چھوڑا کرو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ایں پروگرام کوں ݙیکھ سڳن۔ تاں ہک ٻئی ڳالھ میکوں ہݨ شیر چند یاد آئے ٻیٹھن جمشید ناصر سئیں انہاں دے کہ پہلے ہک کوئی سانجھ کیتی پئے کاشف کاشی راہداری ڈیکھیاں جوگی ہتھ رول موئیدا سئیں سروا کے ول نئیں آیا شاکر میروی صاحب دا کلام ہے سئیں میکوں اچھے طریقے نال نئیں آندا اگر میں ایویں بھن تروڑ کے سنواواں تاں استاد صاحب انہاں دی روح کوں تکلیف تھیسی آج بیک گراؤنڈ صحیح ہے آپ کا آپ کا کیا وجہ ہے صحیح نہیں ہے اچھا میں ایویں دیوار دے نال بہ کے تے ایویں گال مواڑ کرن لگ گیا اصل تاں میں بجارت ہے کوئی سائیں بجارت تاں ڈو ان محمد آ کے بھائی پہلی اے سائیں ناری استاد سنواری تے ناری دیاں ڈو ناساں ادھا بندہ کھاساں اے ہے پہلی بجارت تے جیڑھے آپ کوں رولی ودے ہوندے ہن اوہے کائی شے گولی ودے ہوندے ہن اللہ دے گھر اللہ تاں نئیں نظریا اتھاں تاں کوئی مولی ودے ہوندے ہن کیا کمال دا شعر ہے سائیں ہاں ساڈا جمشید ناصر سائیں ہونی میں محمد عاقب بھائی دی نظر ہک ڈوڑھا کریندا پیاں

تے پا پپوں روز دے وید ڈکھن میں تھئیاں اک میڈو پوپا پٹھ تے کن بوچھن نال کجیچ ویندن تے نئیں لکدا نک میڈو پوپا پٹھ سردار ذوالفقار خان سیہڑ آہدا پئے سئیں سنداری سئیں کمال دا جواب اے سئیں ڈوجھی بجارت دا جواب بنگے سئیں کہ دنگ دنگ کوٹھا ساندھئے سوئی پوڑھو تاں کوٹھا ڈھاندا اے جواب اے سئیں سنداری سنداری جیندے اتے سفر کریندن جیندے وچ دریا دے وچ لوگ ٹھلدن تردن اوکو آدن سئیں سنداری ایویں ہوا نال پھوک کے اوندے تے چڑھ کے بندے دریا پار کریندن سئیں غبارہ ہے دوسری بجارت کا جواب غبارہ نی سنداری ہے سئیں جیڑی کہ یا ہوندی ہئی پرانے یعنی چمڑے دی بنیندے ہیں سئیں ایک جانور دا چمڑا لا کے او کو ہر پاسو سی کے او کو اندے وچ ہوا بھر کے او کو ولا رسی نال بات چھڑے نے ہیں تے ولا اندے جو ہوا نہیں نکل دی اندے اتے چڑھ کے لوگ سفر کریں دے ہیں سئیں السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے جناب بحرین سے سئیں اے ڈی صاحب بحرین توں سارے پروگرام اچ لنگ گئن اساں اوکوں پوری سنگت سودھا سلام پیش کریندے ہسیں اساں سلوٹ پیش کریندے پردیس اچ راہونڑ آلے پردیسی بھراواں کوں اساں سارے پردیسیاں واسطے ہک سہولت ڈتی اے اساں اپنا ہک واٹس ایپ دا نمبر لیتا اے کہ جیندے تے تساں دوران پروگرام ساکوں کال کر سکدے وے تساں پروگرام میں شامل تھی سکدے وے ساکوں ݙے سڳدے وے اے پروگرام وچ سانجھ کر سڳدے وے یعنی اس طرح دی سہولت سانگے اساں اپݨا واٹس ایپ دا نمبر بالکل آن رکھا ہوئے کہ کہیں بھرا دی کال آوے تاں ساڈے کولوں ریجیکٹ نہ تھیوے اساں اوکوں فوری طور اتے سݨوں پہلے کمنٹس دے وچ وی ساڈا سو تیتری اسی اٹھتالی ڈو سو ترتالی ایٹ زیرو فور ایٹ ٹو فور تھری اے اسی ساڈا موبائل نمبر واٹس ایپ والا جیندے تے پردیس وچ بیٹھے ہوئے برا آ ٹریول سارے نال گال مواڑ کر سکدن بجارت تھی کالیں بچی کڑیے ناری استاد سواری ناری دیاں ڈو ناساں ادھا بندہ کھاساں سائیں ہک سانج کیتی پہ سائیں تیݙے راہ تے حال اے اکھیاں دا جیویں پوہ اچ پالا ڄم پوندا اے کوئی پتر ملے تاں دھوکے توں کجھ مر ڳئے بت اچ دم پوندا اے وت بھالے بھال کے دل پاڳل سر راہ تے رکھ کے سم پوندا اے۔ تیݙی شاکر مونجھ محتاج کیتے کاں کافر نال وی کم پوندے سئیں کمال دی سانجھ کیتی وے سئیں شاکر میروی سئیں انہاں دا کلام پیش کیتا نے سئیں تاں میݙا دل آہدے کہ میں وی شاکر میروی صاحب انہاں دا تھوڑا جیا کلام پڑھاں کہ شاکر میروی صاحب آکھے کہ جݙاں ڈھاݨا ہا ول ہوݙ کیہاں پھر ہوندیں ہوئیں اݨ پھر ڈھے پئے تے ایں ساوݨ کئنی سوب ݙتا کدی چھت ڈھہ پئی کدی در ڈھہ پئے تے تھاں تھپے کیا محفوظ کروں ایویں سترا سودا گھر ڈھہ پئے تے رت چوگ گھر ساݙے پر ڈھہ لے روݙے نے لشکارے وچ آلی مائی ٻڈھڑی کوں اچی واز ماری اے میم صاحبہ اے بہوں لمبا چوڑا تہاڈا میسج ہے اے میرے کولو پروگرام وچ شامل نہیں پیا تھیندا لیکن میں ایکو دوبارہ پڑھساں تے پڑھن دے بعد میں کوشش کریساں کہ ایکو میں شامل پروگرام کراں یا کہیں بے پروگرام وچ میں ایکو شامل پروگرام کریساں اگر کہیں دوست کولو پی ڈی ایف دے وچ کوئی ساری سرائیکی دی پرانی کتاب ہووے تاں او تہاکوں ضرور سارے واٹس ایپ نمبر تے بھیجیسو اے تہاڈا شوکت بزدار صاحب ہونے نے آکھیا کہ میکوں اج ہوش آئے میکوں اج ہوش آئے کہ میں ہے غلطی کیتی یار جیکو صدم اون وچھوڑے ڈیتے اے خدا میکوں تیں ہے غریبی ڈیتی تیݙی مخلوق رستاں تے لوڑھے دی تھے بلکہ فرمائش جیڑھی آئی نہ سئیں او ہور ہور غزل دی ہئی سئیں اے میݙے ایویں ذہن اتے آگئی اے کیونکہ اے میں رات سݨوا چکاں پروگرام اچ سہیل عباس سیواگ صاحب سارے پروگرام اچ لنگ ڳئے آیا وی بڑے ݙینہاں دے بعد اے اساں اوکوں دل دیاں عطا گہرائیاں نال خوش آمدید آہدے ہیں ناصر اقبال صاحب سارے واسطے پھلاں دا گلدستہ بھیڄی پئے اساں اوندا وی شکریہ ادا کریندے ہیں۔ تے زید بھنداݨی صاحب آکھئے تیں ڈھول روئے میں رو پئی آں ہک رات تے بھانویں سال رونی میں آپ رونی رخسار رونے میݙی ہنج ݙسکی میݙے نال رونی تے میں اولے گھن گھن روندی رہی میں منہ تے سٹ سٹ وال رونی پچھ حال نہ شاکر چنری دا پچھ حال اے شاکر چنری توں جیڑھی بݨ میݙی بھائی وال رونی کمال دی سانجھ کیتی وے سئیں۔ اساں تہاݙے ممنون و مشکور ہیں۔ چس آ گئی ہے سئیں۔ اللہ ݙتا اے ڈی صاحب۔ واہ واہ تے واہ واہ۔ میکوں میں دوست دی فرمائش پوری کر گھناں سئیں۔ ہک دوست نے شفقت بزدار سائیں ہوݨاں دی ہک غزل دی فرمائش کیتی ہے۔ کہ ہوا ایں زور دی ہائی۔ ہوا ایں زور دی ہائی۔ دید والاں دید نئیں کیتی۔ اساں روزے ازل توں رکھ کراہیں۔ عید نئیں کیتی کہ تساں ہک عہد کیتا ہا اساں ہک عید کیتی ہئی تساں ہک عہد کیتا ہا اساں ہک عید کیتی ہئی ولا کوئی عہد نئیں کیتا ولا کوئی عید نئیں کیتی اگو استاد صاحب ہونی آدھے کہ سروں پکھیں دے کھمب وانگوں تیڈی دھرتی تو اڈرے ہیں ایں دھرتی تے ہزاراں ارتھ ہن لیکن کوئی امید نئیں کیتی۔ او آکھیا ہا تاں ٻیٹھا رہ ونڄاں ہا اوندے رستے تے۔ میں والا ساوں ویندی وار اے تاکید نئیں کیتی۔ گنوانڈیاں نال ملدا ہے، الیندا ہے تے کھلدا ہے۔ ساݙو دید آں۔ چا توڑے سائیں میں کوشش وڈی کیتی ہے محمد اشتیاق اسر صاحب لیکن میکوں صحیح طرح تہاڈا میسج نہیں پیا پڑھیندا تے میں انتہائی معذرت خواہ ہاں لیکن میں کوشش کریساں کہ میں نیکسٹ پروگرام دے وچ ایکوں ضرور شامل پروگرام کریساں تاکہ میں اے اتے اپنا موبائل نمبر وی لکھدا پیاں کہ اگر کوئی دوست گال مہاڑ کرنا چاہوے

میں سی اپنا موبائل نمبر سکرین دے لکھ دیتا ہے واٹس ایپ دا نمبر اگر کوئی دوست سانج کرنا چاہے تو ضرور کوشش کیتا کرو کہ سرائیکی دے ودھارے سانگے کوئی محاورہ کوئی اکھان کوئی شعر اگر کوئی دوست سانج کرے تاں ضرور ساڈے نال او سانجھ کر دے اساں منتظر ہیں ساکوں ایں پروگرام دی بہتری واسطے تساں مشورے ڈے سکدے وے کہ ہوا ایں زور دی ہائی دید والاں دید نہیں کیتی اساں روزے ازل تو رکھ کراہیں عید نہیں کیتی تساں ہک عید کیتا ہا اساں ہک عید کیتی ہئی ولا کوئی عید نہیں کیتا ولا کوئی عید نہیں کیتی اگو ادے سروں پکھیں دے کھمب وانگوں تیݙی دھرتی توں اݙدے ہیں۔ ایں دھرتی تے ہزاراں ارتھ ہن لیکن کوئی امید نئیں کیتی۔ اڳوں آہدے کہ گوانڈیاں نال ملدا ہے، الیندا ہے تے کھلدا ہے۔ ساݙو دید اڄ توݨی ولا بے دید نئیں کیتی۔ کیا کمال دی شاعری کریندے ہن سئیں استاد شفقت بوزدار سئیں ہوݨاں۔ استاد صاحب ہوݨاں جݙݨ دے ریٹائر تھئن ولا استاد صاحب ہوݨاں نال ساݙی ملاقات وی نئیں تھئی۔ سہیل عباس سیو آگا دا پے واہ جی واہ مزہ آگے سئیں جیوو پئے شالا وسو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوئے بجھارت میڈی اوئیں دے اوئیں کھڑی اے ناری استاد سنواری تے ناری دیاں ڈو ناساں ادھا بندہ کھاساں بہوں سمپل جی بجھارت اے تے لیکن ایں پاسے کئیں سنگتی دا دھیان نئیں ویندا پیا کہ ایسی کیڑھی چیز ہے جیڑھی ادھا بندہ کھاندی ہے پورا بندہ نئیں کھاندی یار میں تو کوئی ہنٹس دے ڈیواں کہ ایندا تعلق انسانی جسم دے نال ہے تے انسانی یعنی پہناوے دے نال ہے سی اس تو میں سادہ نہیں میں کر سکتا سی یہ میں جان کے میں کریندا پیاں تاکہ لوگ بجارت تک پہنچ ونجن ناری استاد سنواری ناری دیاں ڈو ناساں ادھا بندہ کھاساں اے کیڑی شے سئیں دوست ایندے تک نہیں پہنچے تاں بس میں ہن بیا کیا آکھاں تصویر تے نظراں نہیں ٹکدیاں جݙاں سامݨے آیا کیا تھیسی جے کوں سوچ کے گنگے تھی ڳئے ہیں جݙاں اوں ول وایا کیا تھیسی اچھا جݙاں نندراں کھس کے اوں خادم کوں خواب ݙکھایا کیا تھیسی جیویں ملݨ دی آس تے جیندے ہیں اوندے ہجر ستایا کیا تھیسی مصطفی خادم سئیں انہاں دا سانجھ کیتی نے تے کیا عرض کروں کیا عرض کروں کیا پندے ہیں بھلا پنسوں کیا اساں پند کرنے کیا عرض کروں کیا پندے ہیں بھلا پنسوں کیا اساں پند کرنے نہ رال پریتی گھن کوئی نہ رات ٹکا اساں پند کرنے تے اگو آدھے سائیں نہ رات ٹکا اساں پندھ کرنا ہے ساڈا پندھ ہے خادم پیراں دا ساکوں پیر چما اساں پندھ کرنا ہے اے زہیب سواگ صاحب نے بجھارت بنی ہے ساڈے مٹھے بنیجے نے اے محبتاں ورا بنیجے نے بجھارت بنی ہے سائیں اواں کہ اے ہے سی ستھن کہ ناری استاد سنواری ناری دیاں ݙو ناساں، ادھا بندہ کھاساں، اے ہے سئیں ستھݨ یعنی شلواٹ۔ اڄ دے ݙوجھے ونر جیڑھے ہن زوہیب سواڳ ساݙا مٹھا بݨیجا۔ اساں اونکوں مبارکباد دا او مستحق ہے کہ اوں غور کیتا ہے، اوں توجہ کیتی ہے، اوں توجہ نال بجھارت بھنی ہے۔ ساݙا اڄ دا ݙوجھا ونر جیڑھا ہے زوہیب سواڳ صاحب ہے۔ اساں اونکوں مبارکباد پیش کریندے ہسیں۔ تاں مقصد گالھ دا آکھنڑ دا اے کہ اساں بجارتاں اے تاں گھتیندے ودے ہیں تاکہ اے ساڈی ماء بولی دی یعنی مردیاں ہویاں چیزاں ہن اساں انہاں کوں جیواونڑ سانگے اے بجارتاں گھتیندے سے۔ تاں پروگرام اپنڑے اختتام تک پج گئے تاں آخر دوتے میں ہکو سنیہا ڈیندا رہنا کہ رل کے رہو رلے رہونڑ دا ناں زندگی اے۔ رلے راونڑ دا ناں معاشرہ ہے کہ وگاڑ پیدا کرنڑ دا ناں معاشرہ نہیں اے شرارت ہے تاں لہذا جتنا ک تھی سگے محبتاں ونڈو خلوص ونڈو نفرتاں کوں ختم کرو تاں جنہاں دوست سارے پیج دے تے نویں ہن انہاں دے اتے یوٹیوب چینل وی ہے ساکوں تھوڑی جی یوٹیوب چینل دے اتے وی ضرور سپورٹ کیتی کرو اپنے میزبان آواز سیوا کوں ڈیسو اجازت پاکستان زندہ باد